Mpanyimfoɔ sɛ adeɛ kye na sɛ wɔante asɛm foforɔ a, na kyerɛ sɛ ɛnneɛ na ɛntwa yie koraa. NPP ho asɛm paa. Ɛfisɛ NPP baeɛ yi, hwɛ mma a yɛwɔ market ha, yɛtete yɛn nneɛma ho sɛi ara, yɛntɔ. NPP dɛ me menhu asɛm biara wɔ wɔn ho. Nana Addo baeɛ no ɔde free HS free HS ayɛ dɛ aba ama awofoɔ a na nka wɔn mma nkɔ sukuu. Ɛnyɛ sukuu no bi a ɛyɛ dɛn ɛrekɔ. Adwuma adwuma bɛn na mo kɛkyi adwuma bɛn na mo kɛkyi a mo bɛtuma akyɛ no kɛkyi yi. Food and jobs ɛnyɛ adwuma. Adwuma bɛn. Me a medi dwuma yi yɛfrɛ me Sewaa. Kwasiada wei ne Kwasiada biara. Hwɛ dwumadie yi, ɛfiri nnɔnum kɔbɔ nnɔnsia, wɔ buroni se five to six. Deɛ woyɛ biara gya na fa w'akonnwa na twi pɛn, ɛyɛ AK.

Yoo, ɛnɛ nso ahwɛfoɔ, mo so a, mo adaworo ma, sɛdeɛ da biara mohwɛ me Kwasi Ada wei ne Kwasi Ada biara. Nnɛ bere korɔ na yɛwo Kwiada nso yɛsan si mo so wɔ bere korɔ no ara mu na nnɛ nso magye mo adwa. Na nnɛ deɛ, deɛ yɛbɛkasa afa ho, yɛn nyinaa nim Kwadi awu aba wiase afanan nyinaa, Ghana nso so abɛsensɛn yɛn kuo mu a, yɛde lockdown yi baeɛ yi ne emu nso ebi anya bie na ebi nyaa bie na afei nso so yɛn a yɛnyɛ adwuma ne wɔn a wɔyɛ adwuma na ebi ho kyere yɛn no ne nyinaa bɛka abom na yɛahwehwɛ ho nkɔmmɔ. Na nnɛ me ne Akuku Damfoɔ mmienu paa ee ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛmpɛ ntɛm nsɔre na ɛtena ase na ɛtwɛn me. Ansa na mɛda wɔn adie no mɛpɛ sɛ mɛtwa me ho na magye nkratoɔ yi aba. Na meba pɛ memo wɔn ankasa.

Awurade ayi akyerɛ me sɛ. God has revealed to me.
Abanbɔfoɔ a wɔwɔ Ghana nyinaa. That the security men in this country. Ɛmu ten percent. Ten percent out of the lot. Mo mmarima ɛnyɛ adwuma. Have problems with impotency. Na Onyame ama me tumi sɛ mengye mo adeɛ ma mo. But God has given me the power to restore it for you. Enti wo a wo mfa leɛ biara. So if you are shying. Bɛboa Awurade adwuma.

Yoo mema mo akwaaba ahwɛfoɔ Ɛnnɛ deɛ sɛdeɛ mekaaeɛ no mmeranteɛ akɛsefoɔ mmienu eh mpaninfoɔ mema mo akwaaba de aba asɛm dwumadie yi so Yoo ɔhene wo na wodi kan mɛbisa wo sɛ mpakyɛw yɛfrɛ wo sɛn? Mepɛ sɛ wode wo din to dwa ma agyahwɛfoɔ Ah. Yɛwɔ Medase so a. Me dea ne Ɔsɔfo Akwasi Poku, Bishop Clifford Kwasi Poku. Wo din ano no. Me din ano no. Yoo. Na Paapa mpakyɛw wo nso so wo din. Ah, so why Ndase. Yɛfrɛ me Apostle Doctor Jethro Gyataba. Apostle.
Doctor Jethro Gyataba. Yoo, ɛneɛ na kyerɛ sɛ wohwɛ kyea me anim asɛm ka wɔ Senanamoaso mu a, ɛnnɛ me ne Gyataba ne Ɔpanin Kwasi Poku saa na mɛka no. Agya. Ma me mmra wo so ɛ. Yɛn nyinaa yɛ nim sɛ ɛ yadeɛ kɔ deɛ wuo yɛ bɛ sensen ɛwie mu yi ama nnɛ wɔn a yɛ soso nyinaa yɛ nketewa kyerɛ sɛ ɛ mmaa dane mmarima na mmarima mmaa mpo nso so deɛ yɛn hu baabi a yɛ ne nam na me bisa sɛ nana de lock down yi baa yɛ yi wo hu ne sɛn. Yoo sua meda wase ɛ sɛ mɛ kasa afa lock down no ho a yɛ nhwɛ adeɛ bi adeɛ bi a ɛbɛ nipa so biara no anaasɛ adeɛ bi a ɛsi wɔ nnipa abrabɔ mu biara no, yɛfrɛ biribi source, ɛwɔ baabi adeɛ no firi a ɛba. Yɛhwɛ yareɛ yi a, ɛnyɛ ɔman yi mu na ɛhyɛ aseɛ, ɛhyɛ aseɛ wɔ China. Na mpanimfoɔ taa ka asɛm bi sɛ, wokɔto sɛ wo yɔnko abɔdwesɛ rehye a, ɛwɔ sɛ wosa nsuo yɛ dɛn? Si wo deɛ ho. Yɛtenaa hɔ ara ma yareɛ yi bɛduruu ɔman yi mu.

Lockdown no deɛ eh, deɛ mebɛka ne sɛ anisoso bebree anaa ɔhaw bebree na abrɛ ɔman mu no nyinaa. One, nnipa bebree nnwuma afiri wɔn nsa, nnipa bebree nnwuma afiri wɔn nsa. Ɛna yɛnhwɛ ade, sɛ nkyɛ sɛ fa no sɛ ebia mɛlusu m'adwuma a, ebia mewɔ yere, ɛwɔ mma. a me nso mehwɛ wɔn no. Enti sɛ me m'adwuma firi me nsa na ebia me na mekɔ ba da biara a, ɛbɛyɛ dɛn na wɔn nso a wɔn hyɛ m'ase no manya biribi ayɛ dɛn ama wɔn? Enti lockdown de susuw sɛ w'akwadaba ne sɛ bebree bɛ luusu wɔn nnwuma. Enti deɛ mɛtumi ka aka no no. Yoo mɛda wase menkɔ gyataba so ɛ gyataba wada wo ma.

efi baabi na ɛbaeɛ, na sɛ kwan a wofa so de wura wo fie mu, ɛhɔ na korɔmfra kɔgyina a, ɛnhaw wo sɛ wofa hɔ. Bɔ mmɔden pɛ polisini mmɛkyena ansa. Thank you.
Yɛatena ase ama mfofo abɛdane yɛn kwaeɛ ansa. Yareɛ ba yɛn ti bebree, yɛte no, ɛbɛduu even Nigeria koraa no yɛte nka. Ɔno adeɛ na yɛka yɛka nokorɛ nyɛ ne sɛ obia ne yɛn mu nya ɛna ɔsɔfoɔ yɛ nka asɛm a ɛkɔ akɔfa oyi na aba ba yɛka nokorɛ no akware no ama sɛ yareɛ bɛba yi awurade na ɛma yɛn regulation ma yɛhunu sɛ yɛbɛtumi ayɛ so many thing wɔ ho a prevent yareɛ not even enter the country but ɛnya aba no saa wie asɛe nneɛma me a yɛ me eye witness wɔ ahyɛ ama yɛkum obi a yɛkum obi due to lockdown yi. Ɛnyɛ ɛno nyinaa na ɛwɔ dan papa bi sɛbi na me use word te sɛ aburokyire a everything is on board no. Wohwɛ yɛn mpo nkura sɛ yɛn dan no yɛ tena bi yɛn nan ka sɛ yɛnya lockdown na yɛn tena fie no sɛbi mpra aduasa efie bi wɔ ɔman mu wɔ Ghana ha obedwane mfa nsɛ me te a efie no a yɛsi nipa bɛyɛ duonte nkwadaa bɛyɛ ten nti ɛnyɛ thirty social distance na wɔn si dan practice ama nneɛma bebree asɛe amanfoɔ adwuma nyɛ sɛ bɛso asɛe ankasa.

Yayɛ basaa sɛbi mprɛ deɛ yayɛ asɔfoɔ yɛ members yi adwuma obi wɔ hɔ ɔyɛ ɔyɛ titire da deɛ egu dwa so na ɔkɔtɔn ba dwa so so na yɛnkɔ yi wokɔ a na yɛbɔ yi nti obesi dɛn kora mpo na wɔbɛbɔ obi a wɔnya deɛ obɛnya di abɛto because obi ahyɛ dɛn mu nea ɔkɔfo bɛgu hɔ ansa na yare ne ba no ɛporɔ nti deɛ wakra nam kwan so ba nso abɛka yɛn ama no mfa nwura ɔman no mu anaa yɛn ama no mfa nwura kuro ɔte so nti asɛe gu hɔ. lockdown no deɛ infact ɛde total darkness ɛsi ebinom ebinom deɛ ɛyɛ ebinom deɛ ɛnyɛ ba yɛka majority of Ghana yɛ population the poor no dɔɔso se ɔmo ɔmo bi no nti yɛhwɛ ne lockdown deɛ ne yɛba poor side no a so wa nneɛma no ebi ntumi mfɛ mpie yɛ media no ɛnkɔ nkura nkura bi ase nkɔhwɛ amanfoɔ setena bi ɛmi ɔmo asetena mu na nka wobɛhu ne sɛ ebi deɛ no ɛnyɛ koraa nti lockdown no deɛ akɔse mess Aha yɛ adwen paa. Yoo!
Lockdown no de akɔ so mɛs na kyerɛ sɛ ɛde ɔhaw kɛseɛ ne oyenni kɛseɛ aba ɔman yi mu a ɛkyerɛ sɛ yɛgye yɛn ho baabi a ɛnyene titiriw no yɛn a yɛnkɔ mma yi a kyerɛ sɛ aba aba abɛha adwene paa yoo ɛɛ Nana Poku mɛsan aba wo so biom na seesei no Ɛnnɛ no, yɛn nkurɔfo twe twɛn no, akɔ akɔ akɔ akɔ, Reuben kaa saa, wɔakɔyɛ mixed farming, yɛde frafra. Manya mu yi deɛ, na ɛwɔ sɛ metumi bisabisa no nsɛm. Seesei, n'ano na na ɛkasa no. Ɛne sɛ ɔbɛkasa ansa na May Day yi bɛba, ɛne wɔka biribi sɛ yɛmmoa no ma yɛntumi ntu yadeɛ yi ase. Ɔsrɛ yɛ pa ara. Mehwɛɛ ne show baako so, ɔse yɛmmoa no. Anaa kasa a ɔde too badwa sɛ, Deɛ ɛma wɔmaa mu yi nyinaa yɛtee bie. Yɛnkata yɛn hwene ano, yɛhohoro yɛn nsa ne adeɛ. Na afei nso so megye di sɛ yɛbɛtumi, bi, wogye di sɛ saa nneɛma wei nko ara na ɛbɛtumi aboa anaa biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi de ayɛ ama, aboa ma yadeɛ no ase atu? Oh, so ara meda ase. Ɛɛ, deɛ menim sɛ, sɛ yɛbɛtumi aboa ma yareɛ ase atu paa wɔ ɔman yi mu ne wiase nyinaa a, yɛntumi nyi Nyankopɔn nsi nkyɛn. Saa. Because yɛkɔ Bible no mu a, ɔse mfitiaseɛ no, na Asɛm no wɔ hɔ, na Asɛm no, Nyankopɔn, na ɛyɛ dɛn? Na ɛwɔ hɔ. Ɔtoa so ara kan paa, ɔse, Na wɔankwati Asɛm no anyɛ biribi biara a ɔyɔeɛ. Yɛkata yɛn hwene, na yɛn nsa nso ɛ? Yɛhohoro.
Yɛhohoro.
Wote deɛ mereka no ase? Enti sɛ ɛbɛtumi aboa paa ma yɛade yɛn ase ato di a, me m'adwenkyerɛmu no deɛ, ɛwɔ sɛ Nyame ba mu. Ɛwɔ sɛ Nyame yɛ dɛn? Ɛbam. Ɛnyɛ saa a, yɛn sɛ yɛhohoro adeɛ de kata yɛn hwene ano, ɛɛ, hwanhwane, sanitizer ne nneɛma. Ɛyɛ deɛ, nanso yɛhwɛ Amerika, sɛ yareɛ ba a, yɛnim sɛ anka wɔn deɛ, kaba. Sɔfo, wei deɛ ɛhyɛ odua mu. Wama makae asɛm bi. Ɛyɛ, yɛfrɛ no sɛn, aberanteɛ bi a ɔne ne maame rekɔ afuo mu, na yɛsesa yɛn maame nkurɔfoɔ bɔɔdeɛ na wɔtwitwa. Na akwadaa no

Sɛ nsahohorɔ, yɛano a yɛkata, ne nneɛma nketenkete a aban mpanimfoɔ de agu akwan mu sɛ yɛnni so no, sɛ anka sɛ bio, anka ɛbɛtumi atu yareɛ yi so a, anaa anka ɛbɛtumi atu no ase a, ɛɛ, anka atu aseɛ dadaada. Nso adeɛ kye adeɛ sɛɛ nyinaa no, kɔ ara na ɛyɛ dɛn? Ɛrekɔ soro. Asɛ mehu sɛ yɛayi Nyame asi nkyɛn na yɛde yɛn nnipa nyansa ne yɛn nimdeɛ na ɛpɛ sɛ yɛde ko ɔko no. Amerika na meka wɔn asɛm, obiara nim sɛ ka yare wei deɛ, ka ɛbaeɛ deɛ, ka ayere so ara, Amerika deɛ.

Kae no nnɛ na wonsan mfa mpaebɔ bi nsi hɔ bio na yɛnyɛ. Yoo Gyata ba, mɛbisa sɛ, eh, yɛanya no ntetee anaasɛ me ara koraa ma interview one of the ɔbaa baako wɔ me show so a wɔse wanya aduro, abibiduro, na abibiduro no soso koraa me mate sɛ Nana Amea de bi kɔma mpɔn bɛpem nnɛ. Sɛ ebia yɛaka ho asɛm wɔ afidi foforɔ so na mante deɛ a, enti ɛyɛ sɛ. eh, eh, bibiduro no, wɔn ma mehu sɛ me kyɛ sɛ asɛm no kɔ agyingyee me. Ɛsɛ sɛ na na ɛ- ɛ- ɛsɛ sɛ ɔtumi ma kwan ne yɛde bibiduro nsa yadeɛ anaasɛ ɛni kwan sɛ ɔma kwan. Yoo soa meda ase ɛne kwasi yi eh, yɛnka no sɛ na me nua bɛɛma reka sɛ mepɛ sɛ meka asɛm bi si deɛ wobisa me no so sɛ kwan a yɛbɛfa so ama nana sɛ yɛmmoa no according to research ɛne animdefo ama yɛhu sɛ if the immune system no yɛ weak a

Na sɛ nipadua no bɛsi biribi a yɛyi turu no sini afa workers ɛɛpam nose mask about thirty billion no adɛn ne yɛnkɔ herbalist foɔ na akakaduro na ɔmo nyɛ ne mo garlic na ɔmo nyɛ ne mo na ɔmo mma no mmɛyɛ nsɛnnahɔ sɛ obia make sure sɛ these petty petty things ɛno no ɛɛyɛ local ne yɛbɛnya no ɛwɔ sɛ ɛbɛn wo because nipadua no wɔ ahoɔden a ɛna ɛbɛtumi ako atia akakaduro ɛnyɛ boa yɛn ahe. ne boɔ sɛ biribi pɛrɛ de asɛe yɛn ahe. Nti sɛ ɛna ɔmɛ ɔmɛ ɔmɛ keka bom de ayɛ mixture bi de ayɛ aduro bi na aban no sɛnea ɔy ɔboa sɛ ɛbɛkɔ no ɛnɛ ankora nkora no obi atumi anya bi ɛyɛ easy seen sɛ nose mask no that is what I'm also insinuating now now yɛnhwɛ no sɛ wokɔ akɔ mɛka sɛ sika bɛ na ɛni hɔ sika nni hɔ sika nni hɔ so wɔn yɛ kampo wɔn tumi twa ti sɛ ɛma ankora nkora bi a over thirty million people ɛwɔ Ghana obi anya bi hyɛ. Ɛda ase wɔ hɔ.
Nti wɔn ntumi nka nkyɛ sɛ yɛni sika de bɛsa nneɛma no yɛyɛ kampe posters yɛbɔ no. Wokɔ Media na wokɔ Persia a, ɛdɔɔso. Nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ, akakaduro ne ginger ne nneɛma nneɛma no, adɛn na yɛnkɔhyɛ local ma wɔyɛ na wɔnyɛ biribi saa? Anaa wɔn encourage yɛn sɛ, Momfa saa nneɛma no nni ne mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipadua no akoa no bɛnya ahoɔden na ama yɛn yɛn ba anto mu saa. Two, mepɛ sɛ meba biom sɛ, aduro a yɛreka yi, ɛɛ, Ghanafoɔ no ankasa, me da biara meka sɛ, yɛnni doctor. Sorry to, wona fa kyɛ me, mɛte m'ase a nso bɛte m'aseɛ. Yɛnni doctor. Kyerɛ sɛ, oburoni tumi yɛ research, oburoni research na adɔktafo a Ghana sɛ wɔfa bi di tom. Ɛnna yɛde mo kɔ abotire kosua dɔkta ama yɛde sɛe ti. There is no single doctor wɔ Ghana ha betumi agya nanam so sɛ ampa bibiduro no a aba no, yɛakɔyɛ research, yɛne mpanyimfo akɔtena ase, adeɛ no yɛ nokorɛ. Momma yɛnsɔ nhwɛ. Wia wɔn nni hɔ saa. Obi obi mbae. Wia wɔn nso waiting sɛ aborɔfo no bɛka sɛ yɛde paracetamol nsuo aba no na ɛbɛyɛ adwuma. Asɛm. Mate but yɛawe awe bi. Nti abibiduro no a woka yi deɛ ɛyɛ nokorɛ ɛbɛboa yɛn nanso wɔn mfa ho asɛm because dɛdɛ meka sɛ mɛka bio mu wɔ wo show yi so sɛ hwɛ adeɛ a yɛkɔ yi obi wɔ baabi ɔbɛpaake ne bɔtɔ agu obi wɔ baabi ɔbɛnya adi obiara ne hyɛ wɔ deɛ yɛkɔ yi. Obi dwa yawuo.
Obi dwa bɛsɔre.

Abibiduro paa na yɛnom yi hefa na ne yɛde kɔ tɛsteɛ? Moada wonom oo, yɛnhunu hwee koraa no moada amana na ɛne deɛ mu ɔfa baako pɛ ne wɔfa ne ho. Ɛne sɛn? Kane yɛnim yɛ ɔfa no mu kɔ sukuu, wobɛhwɛ bɔde dwo yɛto no akuru gya. Abibiduro yɛahyɛ ne seetɛɛn ne yɛabɔ bi ɛsɛ nom gu bɔde dwo no so.

Sɛdeɛ gyata bɛka no, nokorɛ baako pɛ, na aka nokorɛ nso a wo ho ahi. Sɛ moanhwɛ yie bɛduru baabi coins na mode bɛto aba. Yɛyi coins no tɛ ten pesos anaa twenty pesos a, mo a mobɛgyina no waist mepa anim waist mepa akyi, enti yɛto kɔ soro, ɛbɛtɔ fam na deɛ ɔbɛnya no na wafa. Kyerɛ sɛ, seesei no da biara meka sɛ yɛto aba no moma mode yɛn kra ne yɛn nipadua di agorɔ. Wodwene ho a wonte aseɛ. Hwɛ n'ano, mesrɛ si so biom. Yɛ obi anya bibiduro ma ma interview no ayɛ nipa no ayɛ ready sɛ aduro no dae ne wɔnyɛ aduro no Nyankopɔn anaasɛ nipa ɔde aduro no bɛ no na nkyerɛ ne sɛ wɔnye kaprɛ ama watu ne ho asi hɔ sɛ wɔayɛ ready sɛ ɔde aduro no bɛka nipa yɛakyerɛ no deɛ yɛanyɛ no nyina bɛpem nnɛ yɛkɔbɔ MP amaneɛ sɛ sei a MP ɔte bɛn yɛbɔ no amaneɛ wɔ so yɛnyɛ nkasa yɛnsɔre nkɔ Sɛ denam odua so nso na ahoma hunu soro. Mpanyinfoɔ sɛ adeɛ wɔ obi na akɔ akɔwie wɔ obi. Wontumi nkɔ obi fie bra woma agu. Enti yɛsrɛ mo mpanyinfoɔ sɛ anɔpa yi Gyata ba ne Sɔfo Poku wɔn ani abere paa na ne nyinaa nso yɛpɛ yɛn yiedie, yɛpɛ yɛn nkwa. Enti yɛsrɛ mo mommoa yɛn. Mommoa yɛn. Sɛ wode tumi no hyɛ yɛn nsa deɛ ɛnka ɛnnɛ no yɛyɛ wɔn baabi a wɔwɔ biara nka yɛde aduro no bɛkɔ so wɔn yadeɛ ama yɛanya kɔ akɔyɛ yɛn adwuma. Yoo me da ase sɔfo poku ma me mmra wo so bie mu ɛ seesei yɛn a yɛn kɔ a yɛn mma yi a sɛdeɛ sɔfo same ne wɔ kan obi yadeɛ yɛ bɛn obi nya ne mfa soɔ
obi nso ɛɛbɔ ka mpanyinfo so obi dwa agu ne obi nso so nkwaa mu ayɛ hwam.

Ɔmfa bi mmɛka ho koraa, nnipa yɛ brɛ. Wate? Ɔmfa bi mmɛka ho so, nnipa yɛ brɛ ankasa. Wohwɛ aduane a lockdown no mu ne yɛkyɛ yi a, yɛkyɛ so ebi nnya bi. Ah! Obi tumi bɛgyina TV so bɛkasa sɛ sika mpo a ɔde bɛtɔ pure water, sɛbi ɔnnya. Enti sɛ ɛkɔba sɛ Nana de days no bi anaa month no bi bɛka ho sɛ wɔ extend lockdown no a, infact, wɔ ha deɛ ɛbɛsi wɔ Ghana ha no deɛ, ɛnyɛ papa. Ɛsɛ abɔwohoe no wɔka. ahometeɛso anaa aniberɛ so nti ɛno mmom paa deɛ eh wɔbɛyɛ deɛ nanso ɔnnya no easy ɔnnya no easy cause nnipa ɛbra ankasa nnipa ɛbrɛ deɛ ɛbɛdie Nkurɔfoɔ nnwuma asɛe.
nkurɔfoɔ nnwuma asɛe nti sua no deɛ eh ɛbɛyɛ den. Yoo!
Ɛne ahwɛfoɔ mo adaworoma sɔfo meda mo ase na metwa me ho agye nkratoe aba na mekɔba na me me mekɔba a deɛ ɛdi hɔ koraa deɛ ɛneɛ deɛ atwa mu yi deɛ wei yɛ nkɔmmandisi.

Mpacho me mo akwa aba e ba asem dwumadi so. Me pacho na ye fra wo sɛn? Me fra mata.
Yo.
Mata de ɛteɛ ne sɛ manya ne nteyɛ sɛ wo se wanya dayɛ, wasɔ dayɛ anya aduro a ɛyɛ adeɛ kɔdi awuo yi. Awurade afa so de aduro aba na dayɛ no sɛ na wo si hu no no ho. Na ɛyɛ nokorɛ sɛ manya aduro no. Na daeɛ no ɛbaeɛ three weeks ni ɛma me bɔɔ me brɛ yi amaneɛ. Nti me ka kyerɛɛ no na yɛn koraa yɛ bɔ bɔ ho na ɔno bo kyerɛ sɛ yɛ bɛyɛ dɛ koraa na yɛ tumi de aduro no akɔ. Nti me wɔ hɔ ara na ɛnɛ bɛyɛ three days na daeɛ no san baa bio na ɛkyerɛ sɛ maso yɛ den. Na me san kɔ bɔɔ no amaneɛ Deɛ ɛno a na me frɛ no bɔɔ no amaneɛ nti me bɔɔ no amaneɛ no na ɔse ɔbɛdi ho dwuma ɛho aduro na ɔmo de rekyerɛ me no nti menfa nkɔ nkɔ ma ɔmo nti ɛbaa saa no me bɔɔ me bra no amaneɛ na me sɛ sia wei no yɛbɛyɛ dɛn na yɛde akɔ wontumi nsɔre prɛko pɛ sɛ wokɔ hospital na de aduro de akɔ ma obi saa yɛnyɛ ne saa nti ɛbɛyɛ dɛn na ɔse osita ka yɛbɛhu kwan a yɛbɛfa so ama maso yie mu ate. Ɛsɛ menam no na ayɛ sɛ adeɛ round white kurukurukuru na ɔsɛ wo aso yɛ den pɛn di som gye yareɛ no bi nti wogye yareɛ no bi a na wokɔfa aduro no a wonom a wobɛhu sɛ wo ho bɛtɔ nti ɛhɔ a na ɔde adeɛ round white no ɔtoro mu a ɔto bɔɔ me sei. Nti ɛhɔ ara na menam sei na mehuu sɛ adeɛ no a merehwehwɛ no, ebi si hɔ na mahu sɛ obi nam hɔ na sɛ bra mpakyɛw te saa adeɛ wei fa ma me. Nti ɔteeɛ no, ɛhɔ ara na ɔno braa no pɛɛ mu. Ɔpɛɛ mu pɛ na wastate redi. Na me sɛ ah, adeɛ a te adeɛ ma me no, ɛyɛ dɛn na wodi? Ɛna mekɔgyee adeɛ no half. Na adeɛ no a ɔteeɛ no, na ɛso pa ara, na mekɔgye half. Nti megyee half na meyii

Wo wie a fa duro no kɔ me ma wɔn a wɔn yare no na wɔn ho ndɔ wɔn na me se mate deɛ ade kyee anɔpa na me sɔreeɛ no ɛna me frɛɛ me bra wei na ɔbaeɛ deɛ ɔbaeɛ na me ka kyerɛ no sɛ hwɛ sɛ daeɛ no a daa me someɛ no asan aba bio. Me bisa sɛ Ghana mampanin ɛka kyerɛ wo sɛ aduro yi wɔ bɛtɔ a wo bɛtɔn ama no anaasɛ wo bɛyɛ no dɛn? Oh aduro no me ntɔn, yɛangyerɛ me sɛ me ntɔn. Daeɛ no baeɛ, wanka ankyerɛ me sɛ aduro mede rema wo nti kɔ kɔtɔn, wanka sɛ mentɔn. Ɔse mengye na memfa mma ayarefoɔ no. Nti sɛ Nyame yɛ adom na sɛ yɛdi kan yɛ aduro no test no ba bɛyɛ sɛ five na three days, ɔkyerɛɛ sɛ three days, Wonom aduro no a. wonom aduro no anapa, awia, anwummere, nti ɔbɛnom no saa three days, nti ɔnom no three days na sɛ ɔwie a wɔnkɔ check, nti ɔkɔ check a wɔbɛhu sɛ yareɛ biara nni hɔ. Nti sɛ ɔmo kyɛke na sɛ yareɛ bi nni hɔ a menni problem biaa. Nti ɛno no yɛ ɛna ne sɛ yɛyɛ aduro no de ama ayarefoɔ no yɛnnye sika biaa. Me ɔmo anka sɛ menyɛ sika biaa. Nana Addo, Mpaninfoɔ sɛ yɛnkɔ yɛma yɛbɛda hu sɛ kwaa mu teɛ. Nana wei deɛ mede Nyame din serɛ wo, Adaworo ma Nana Ɛ, adeɛ bi wɔ Abibifoɔ ho sɛ adeɛ bi a ɛfu obi a, ɛyɛ a ne ani nnye ho. Adeɛ bi a ɛfu obi a no, sɛ wei ka yei na ɔse e, ɛ, mede gye mpempempempempem anaasɛ obi koraa bɛtumi aka sɛ ɔtɔn ne fie. Na maame yɛ no ho asɛm ne sɛ, ɔnya aduro no, yɛkyerɛ no sɛ ɔntɔn. Nti Nana mesrɛ wo, Wo deɛ ma yɛn sɔ bi nhwɛ na yɛhu sɛ deɛ ɛsi te. Mesrɛ, mepaakyɛw paa. Na Awurade yɛ adom sɛ deɛ wɔkyire na sɛ aduro no ka nipa no ayadeɛ no kɔ pɛ na sɛ ɔman no anaa sɛ nipa ayadeɛ no Awurade bɛfa no so asa no yadeɛ no. Sɛ kɔ na ɔwɔ aseda bi na ɔde bɛma no deɛ ɛneɛ mpanyinfoɔ sɛ

Yoo me ma mo akɔ aba m'ahwɛfoɔ papa bi yɛ saa aba abɛtoa yɛn nkɔmmɔ no so yoo Nana Poku ne Gyata ba seesei deɛ obi na ɛkaeɛ sɛ meɛnwane a ɔsi me ne nan meɛnkɔtaa wo sɛ mebɔ wa ɛɛ sɛ siɛ yɛ yɛaka yɛgu dan mu yi Yɛhyɛ dan mu yi, number yi rekɔ soro, yɛpue nso yɛkɔ akɔ akɔwu. Na ɛsei yɛbɛyɛ no dɛn ma ɔdawroma? Ɛɛ, soa me daase. Number no a ɛrekɔ soro no deɛ, one, ne blen mu yɛ mpanimfoɔ. Yɛwɔ ha na Nana Addo kaa sɛ wa close borders, baabi a nnipa tumi fa wura ɔman yi mu. Ɛnso adeɛ bɛkyɛ, Sikofo bɛfa Bush road. A nnipa nyina hɔ. A nnipa nyina hɔ. Moyɛ adwuma gye sika bosome. Enti sɛ sɛbe bush road bi wɔ hɔ ne sɛ nnipa bɛtumi afa hɔ aba deɛ a, ade ne ɛmma abanbɔfoɔ nkɔkyere ɛban wɔ hɔ na yɛhwɛ ara ma nnipa adeɛ bɛkye sɛ Burkinafoɔ aba, wei mufoɔ aba, wɔn fa he na ɛbaeɛ? Ɛhe fa? Ɛno koraa na mekae a na ɛyɛ me ya sɛ yɛn deɛ wɔaka agu dam sɛ ma yɛnkɔ yɛn nnwuma, wɔalɔɔko yɛn yɛ down. Coronavirus nti wɔalɔɔko yɛn down, yɛte aseɛ nanso day in day out adeɛ bɛkye sɛ wei aba. Reaba, reaba. Wɔfaa he? Wɔfaa he na ɛbaeɛ? Sɛ baabi te saa wɔ hɔ na wɔtumi fa bɔ wɔn anim deɛ a, ɛnneɛ ɛwɔ sɛ one, yɛhwɛ no sisi saa akwan no nyinaa, anyɛ saa na yareɛ no nkɔ, nkɔ fam nnɛ, nkɔ fam kyena. Ɛnneɛ ne yɛbɛwu wɔ dɛm.
Ɛnneɛ yɛbɛwu wɔ dɛm saa ara.
Ɛnna two, ma menka asɛm wei, yɛaka sɛ aduro, aduro a yɛkɔte aduro mmrɛ nyinaa, mpanimfoɔ se, ɛno ara ne ahaban. Paracetamol a yɛnom nyinaa, ahaban yi ara na yɛte deɛ yɛkɔfa mfidie mu adaadaa no ara na aba abɛyɛ paracetamol na yɛayɛ dɛn? Yɛanom. Adɛn nti na Nyame ahyira as ɔman? Woba Ghana ha a, yɛwɔ dua bi a yɛfrɛ no prɛkɛsɛ. Ɛne Israel pɛ na ebi wɔ. Nyame wahyira yɛn paa o. Mpanyinfoɔ sɛ obi bɛboa mo a sɛbe wane ne ho koraa ɛnte sɛdeɛ wankasa. Wagya ɛyɛ yi. Wote aseɛ? Enti sɛ ɛbɛyɛ yie a na yare no bɛtumi akɔ fam. Me m'adwenkyerɛmu ne sɛ yɛmma kwan na abibiduro a anka Nyame de adom yɛn no, yɛmfa nyɛ adwuma anaa yɛmfa mmɔ wɔn a sɛbi ebi nna wokae sɛ obi wokɔ interview obi a ɔse wanya aduro a wobɛtumi de asa yare yi a yɛkɔbɔɔ MP amanneɛ a ɔse ɔno ankasa nyɛ dɛ nsɔre nkɔ wei ani hwɛ he fa Ɔse ɛka sɛn?
wei ani hwɛ he?
Ɛka sɛn? Yoo! Fa wote aseɛ? Mate aseɛ Nana Poku. Na meka ahwɛfoɔ sɛ mo adaworoma sɛdeɛ social distance no yɛde aba no mohwɛ sɛdeɛ me senior asɔfo yi atenatena yi a kyerɛ sɛ mmara no deɛ yɛredi so sɛ nti ne sɛ Mmara no firi soro na aba. Nti ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛtumi boa ma no kɔ so. Gyata ba, ɛɛde nie o.
Sɛdeɛ meka yi, mepɛ sɛ woka biribi to asɔfo pokudeɛ yi so sɛ, seesei yɛhyɛ dan mu a yɛrewu. Yɛhyɛ dan mu a nɔmba yi rekɔ so. Yɛpue nso so a, yɛrekɔ akɔwuwu. Seesei yɛbɛyɛ no dɛn? Meda Asesoa ne atiefoɔ mo nsa hwɛeɛ bio. Kakra a mɛka ne sɛ, eh, this is what is in the Bible but mepɛ sɛ meka bɛsi asɛm bi so. Bible sɛ akwatafoɔ bi a na wɔgu kwata gu baabi. Nokorɛ. Ɛkɔ mo deɛ ɔse sɛ yɛkɔ nkurɔfoɔ hɔ a yɛbɛwu. Yɛbɛwu. Yɛtena ha a yɛbɛwu. Yɛnkɔdi bi ne yɛnwu. Saa. Menkaa sɛ yɛmpue ne yɛnkɔnya yareɛ but asɛm bi na meka. Tie. Yareɛ baeɛ ankyɛ na yɛn create data. Yɛbɛyɛ voting a, ministers a wɔpɛ sɛ wɔwini nti wɔacreate data. Nokorɛ. A ɛmonitor figures a ɛreba ebi nyera. So if they have this wisdom to create monitor for them to come in power they need to create a a a app a so obi nwura yɛ bush yi mu aba ha ɛwɔ sɛ ɛkyɛ no.
Sɔfo sɛ ti asɛm no so Mese bio.
ɔmo wɔ date a monitor figures a ɛba firi ayi si sɛnea ɛbɛyɛ aba no obi nwie bi na ɔmo mɛ wini. Obetumi a create date a Ghana ha yɛwɔ GP date a ɛhwɛ biribiara. Ɛne nyinaa.
Sɛ wɔatumi a create saa date no deɛ a ɛneɛ nka nkyerɛ mom sɛ Wɔn bɛtumi akreati biribi a ɛbɛkɔ koro da yɛbɔ dasena no a yɛbɛnya wɔn a wɔn hwɛ sɛ asemasie nwura mu
na akreke
yɛn nyɛ sɛbi sɛbi mpere aduasa no ɛwɔ mu sɛ mpanyinfo nnɔso na mmom yɛnyɛ nkɔlaa saa woka no kura na ɔho yɛn he na mmom no medi kaka kyerɛ so ɛbɛm sɛ yɛn bɛdu bɛbi kakra wɔn bɛbo yɛn but we are not we are not afraid no kura wɔwɔ no sɛ yɛatoto borders mu obi amma obi ankɔ. Sɛ ballast boat na wɔpagya na wɔde rekɔ board anka yɛbɛkye no. Ah asɛm na waka yi. Yɛfa kookoo redwane kɔ a yɛbɛkye no. Yare aba ɛkum nnipa, nsaa yare ɛsaa nnipa a ɛkum nti yɛn nyinaa yɛn na temanmufoɔ no a yɛbɛyɛ adwuma no. Maame no ɔno ɔwɔ nkwadaa du a barima agyaa no anaa barima yare da hɔ ɔhwɛ no no ɔntena fie na mokyekyɛ ɛmo five kilo. Ah ya ɛmo five kilo ebi wɔ hɔ koraa yanoa. Ɛmo a yanoa afei yɛn nso obi akɔnom nsa de bɛtwitwa ne ho na wɔbɛma no rice water.

sɛ borders bi wɔ sɛdeɛ na meka no borders na ɛnyɛ asɔfo te sɛ yɛn yɛgyina hɔ no aka sɛ yɛdu ɛyɛ favour ɛyɛ so yɛ mmarima mma na ɛgu borders na no train people a yɛn train wɔn wɔn hwɛ how can someone escape from them to enter into the country na wɔn bɛ wie a na wɔn de aka sɛ wɔn ba no nnipa seventeen na ɛnyaɛ. emu nkorɔ no yɛnya wɔn yɛ positive Which is not truth, me for me por forista ne deɛ sɛ nnipa no ba na sɛ yɛde wɔn aba sɛ me nti baeɛ no nine wɔ mu a wɔn anya corona virus wɔn bɛyɛ dɛn because deɛ ɔtɔn gari yɛ ma no nkɔ kwan so deɛ ɔkɔfa fools ba yɛ ma no nkɔfa nti ofi ne kurom ba wɔn bɛtɔ dɛn ɛdeɛn na wɔn bɛyɛ na kyɛ sɛ amanfoɔ personal business a wɔn a wɔn bɛbɔ no wɔn bɛyɛ ɛde boɔ wɔn.

Yɛwɔ navyfoɔ wɔ po so, yɛwɔ ɛ wɔn wɔ asraafoɔ wɔn hwɛ soro hwɛ so nti wɔn fa he na ɛbaeɛ? Na obi obi hyɛ dan mu pue akɔtɔ biribi koraa ne yɛbo no ɔbɛkye no ne yɛ anaa na yɛte sɛ obi sɛ wɔn baa no ma mom twenty Ghana ne fifty Ghana this kind of corrupt attitude a ɛwɔ nnipa mma mu nti a yare ɛbɛku nnipa over pe ɛ millions of people no obi ba hundred Ghana cedis ɛtumi a ntaba ɛde yare no bɛku nnipa mpepem na wɔagye. Nti nokora bɛn na ɛwɔ mu no? Yɛhyɛ dɛ ma yɛdeɛ yɛbrɛ, na mmom monka hunu sɛ, Bible sɛ, sɛ ohiani wu a, anaa mmɔborɔni, na nisuo tɔ gu fɔm a, Awurade bɛbu sa nisuo no ho. Sɛ maame kɔtɔn adeɛ abrɛ ne ba, na wama no nkɔ, sɔnta maame wu koraa ne ba, ɛsɛ sɛ ne ba kɔgya no, ahyɛ ama, me mese, ahyɛ ama. Yɛhwe nkɔlaa ne ɔmo ne ɔmaame na motɔn ntoosi aboa ɔmo maame no, yama akɔlaa wei ne maame antumi amma akɔlaa no ankɔ akɔtena fie, Na deɛ waba no a yɛse ɔreba no, efie bem na ɔkɔtena, ɛbɛyɛ dɛn nso sɛ ɔde yareɛ yi, yareɛ nso sɛdeɛ ɛnyɛ mpɔmpɔ, Corona nyɛ mpɔmpɔ, ɛna ɛbɛbɔ wo afom wobɛhu sɛ akoa yi bɛyi, Corona na ɛwɔ ne ho. Ɛnsaeɛ for fourteen days. Akoa no a yɛma no kwan firi Togo aba no, ɔne mma bɛtena forty days, mɛyɛ dɛn ahu? Nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne case, wɔ sɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ no yie, borders no na problem no, ɛwɔ sɛ wɔhwɛ na wɔyɛ no yie.
Ɛna me last a mede bɛba awie ne sɛ, According to research ne testing no, wɔn ma yɛte aseɛ sɛ eh, if I'm not quoting well a, wɔn se over six thousand, sixty something thousand plus na wɔn ayɛ wɔn testing. Out of the testing is what they are receiving as positive. Not yɛn yɛn nam kurom na wɔn yɛ yɛn saa o. Hwɛ, ewiase woka nokorɛ bi a ohu ɛhe bɛyɛ bɛka nokorɛ no. Ma yɛ test no awie.
Test no kyɛ sɛ after fourteen days ɛna symptoms no bɛkyerɛ sɛ simesi wɔ bi. Anaa wɔnni bi. Nti nnipa no a yɛayɛ wɔn awie no, Ɔmo mu na testing no ba a yɛse sei na yɛnya firi sei but for them to tell us sɛ six thousand yɛnya two thousand firi we are not saying always the numbers keep on increasing ɛnyɛ ɔmo a ɔmo nam street so na yɛfrɛ ɔmo na yɛhu ɔmo yɛ ho na mmom ɛyɛ testing a ɔmo ayɛ to hɔ no na ɛde figures no yɛ dɛn ɛɛba. Sɛ yɛnfa nidie amma Nyame na yɛamfa nokorɛ anndi yɛho yɛho wɔ ɔman no mu a, me mehu no sɛ ebia Nyankopɔn teasefoɔ no, ɔno ɔdɔ ɔman Ghana, because sɛdeɛ amanfoɔ yareɛ no ba ɛtumi kum amanfoɔ no, menka sɛ wɔn a wɔn wu no ɛyɛ me dɛ, ɛna na sɛ nnipa eighteen ɛɛyadeɛ a wɔn ɛhwɛ amanfoɔ ɛwu two thousand, six thousand plus amanfoɔ, wɔn te sɛ Onyankopɔn wahu yɛn mmɔbɔ, wahu yɛn mmɔbɔ paa, yɛsrɛ yɛn mampanin, ɔse yɛn mmoa no na Corona no ase ntu a, yɛn nso yɛsrɛ no ɔmmoa yɛ na aseɛ ntu. Because I say do me I do you. Thank you mpanyinfoɔ sɛ kahin ɛnyɛ panyin kahin aboɛ fɛn kahin ho wɔ nka paa odware wia na nsuo asa na nado ka ɛɛ fine na wasi yɛn hyɛ dɛm hɔ ana sɔfo mintumi nkasa pii yɛ bɛ bom yɛ kome nti sɛ anasɛ yɛn moa na yɛn nso ɔmoa yɛ na yareɛ no ɛnti nkɔfɔ because ɔmo yɛ dɛn yɛ dɛn na sɛ yɛ politics a adeɛ bi a ɛwɔ ahyɛseɛ biara no ɛwɔ awieɛ. Medaase gyataba sɛ nanase yɛ moa no a wɔn nso so ɛmoa yɛn. Sɛ ankɔba no saa deɛ na kyerɛ sɛ ɛnneɛ ayɛ saa na kyerɛ sɛ mpanyinfoɔ mopɛ sɛ mode state dan yɛ nan to gyimi paa na ɛsi hɔ mo se ankeresam ɛnokwasɛm motwa kɛtɛrɛ ma toto we a na wo nwe nam bi ɛberɛ aduru sɛ yɛka nokorɛ ɛberɛ aduru sɛ yɛka nokorɛ paa yɛsrɛ mo yɛsrɛ mo yɛbɛtena fie naawɔtwe naawɔtwe mmienu kɔ bosome ne ne bosome mmienu yi ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛbi hye. Ebi nso wu sɔfo poku kasa no wɔka wɔse bia mekɔ na maba me kura ma me kura ɛyere me kura abusua me maame ne me papa wɔ hɔ enti kɔ ba saa deɛ a na ɛha adwene yoo ahwɛfoɔ yɛkɔ so ada mo ase sɛ ma mo nyi mo afidie no mfiri ha mo nkɔ so a ɛnhwɛ yɛn yoo sɔfo poku mm yɛbɛgu dɛm mu yɛse nsuo yɛn mu ne kwa wo bɛhwɛ ne wɔ bi akɔ akɔ hyɛ pipe ase ne wɔ bie nsuo ne sɛ yɛ tutututututututu na egu no so na saa nipa no saa no, ɛno yɛbɛyɛ no dɛn? Ɛɛ, mpanyimfo ankasa a wɔdi yɛn anim no so a wɔaboro ɛna sɔfo reka no, yɛasi atoto bɔ da si. Esi dɛn na nnipa tumi nya kwan wura ɔman yi mu? Yɛkɔgyee sika sɛ yɛde bɛko Corona virus. Yɛkɔgyee ankyɛ sɛ wohwɛeɛ a ɛna yɛyii yɛ lifted restrictions no a ɛwɔ hɔ no. Nti saa sika no sɛ yɛfa hefa?

Na ɛbɛnom nsuo no ada. Nsuo a wosi emu no firi nsuo ɛbɛnom ada. Abrɛ aduane na wosɛ nipa no die. Wote deɛ meka no ase. Wonkyena wɔ yam wonyɛ fasting nso na ɛkɔm ɔdɛ wo. Nsuo nyɛ aduane. Light ɛnyɛ aduane. Hmm light nyɛ aduane. Gyata ba. Mama.
Na kanea nso so yɛse yɛnsɔ no free. Wobɛhwɛ no ɛne obi nhwɛ. Obi asosɔ nneɛma yi asisisisi so ara, woka sɛ onim nokorɛ a, ɔse yɛse yɛnsɔ ne firi. Na ɛno nso deɛn na wobɛtumi aka afa ho? Ah soɔ Nyame nhyira no dwuma pa ɔyɛ Nyame nyɛ wo kɛse Amen. eh na ɔnto wo nkwa ndam nyi nkɔ akyire Amen. eh nipa badwenfoɔ na ɛtena ase ka asɛm a ɛde mfasoɔ bɛbrɛ nipa Pia ho. nti Nyame nhyira no w'adwuma pa More pia so. sɛnea na me nua sɔfo ɛɛka no yɛn Ghanafoɔ sɛbi mpɛ grass root ba me use grass root yɛdɔɔso sɛn wɔn a wɔwɔ grass top. Yɛn a wɔyi so yɛ de to aban, yɛdɔɔso sɛ wɔn a wɔpɛ abatoɔ no ankasa bɛtena so. Ɛɛ, nsuo ne light ɛbaeɛ. Sɛbi mpire deɛ asɛm mu ne saa. The low adwenfoɔ na yɛne da yɛn asa nsuo, nsuo me kuro mɛtia nkama nkwanta pipe nwura hɔ yɛ. Pipe na ebi nwura hɔ yɛ. Ebi ni hɔ.
Mɛsi oni pipe. Eti sɛ ɔyɛ ne da ɛhɔ no, ɔredwen ho sɛ dɛn? Obi abue nsuo na egu hɔ na yɛyɛ sɛ nsuo na aba. Korona no a ɛbaeɛ no a ama yare no aba no a yɛrebrɛ no a yɛte so no, obiara ntumi nkɔyɛ adwuma no, yɛhia aduane. Mepaw kyɛw, nsuo no, wokyekyere borɔg a, wode kɔyɛ dɛn adwuma? Ɛbɔ yɛ bɔ. Asanawura nea apam no sɛ ɔmmɛhyɛ dɛm no. Ɔde borɔg kɔtɔ he? Ekulemi wura, ɔmfa borɔg nyɛ adwuma biom. Wɔn a wɔbue fishing ɛyi, yɛfrɛ no sɛn, ɛɛ cold store, Cold store. yɛmfa nyɛ adwuma biom. Yɛmma, yɛmma wo kwan ma wɔmmɛtotɔ. Na deɛ ɔba abɛtɔ akɔnya aduane no, yɛse ɔnkɔhyɛ fie nkɔda.

Lɛtrisiti a yɛreka ho asɛm a yɛreka ho asɛm. So wa? Ebia obi na ɔyɛ n'adeɛ ba yɛn wɔn a wɔde lɛtrisiti no yɛ adwuma no yɛakorosi shop no. Nti the benefit of giving them lɛtrisiti no ɛyɛ ahefa? Maame no a ɔte ne fie no yɛwɔ Accra kurom ha bebree wɔ hɔ a ɔne obi te ne dan ni light bɔ ɔno ne dan ɔni light wɔ hɔ. Ɔno nso na corona no baeɛ no effect no a yɛde baeɛ no aka no paa nti lɛtrisiti light no wanya bi pipe koraa bi nni ne fie hɔ. Na yɛade asan atwa no. Nti mfasoɔ bɛn na ɔnya wɔ so? There are certain good measures bi a ɛwɔ sɛ wɔboa de kɔ ɛkɔ yɛ te sɛ biribi te sɛ akuayɔ yi na nka mahyɛ ɛm akuafoɔ no kɛnɛ na nka aborɔbɛ ɛɛ citrus food no akutuo nneɛma no nana wode wo sika no akɔhyɛ mu monyɛ no mmɔ mfa mmra na me especially wɔn a wɔwɔ kurom no a wɔntumi nkɔ no wɔn nni saa nneɛma na ɛbɛma wɔn ahoɔden no bɛtumi ayɛ dɛn akɔ soro no Ne fa baabi yɛbɛka sɛ ɛyɛ but ne fa baabi ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ. Obi atumi atena ase atua light bill a day ɔtumi tua bɛyɛ five million, ten million. Te sɛ wabɛtena fie deɛ ɔde light no deɛ ɔntumi mfa nyɛ biom. Nti light no mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so? People are taking this thing as politics oh yɛn sɛbi yɛn mampanin ɔba a wayɛ ade ɔno nkoa ne ɔmampanin a wama light ne water free biribi anka a bɛpa pa a ɛngye kyerɛ dɛ biribi anka a bɛpa pa a ɛnkɔgye kyerɛ dɛ ne nsuo yɛ akɔ yɛ yɛdwale baako ne kɔpɛ baabi hyɛ ɛkɔm deɛ ɔsɛ nsuo. Kesewa, me de nsuo na ɔmuhu no saa no, ɛyɛ, mɛka, meka sɛ ɛnyɛ a na meyɛ temani a menka, menka nokorɛ, ɛyɛ, but yɛma nfa saa fact no nkyerɛ sɛ ɛno bɛboa ma Corona ate atu, ɛno bɛboa ma ɔman no ase atu, America, Italy, yɛ kɔɔ ɔmo hyɛɛ dɛm no, everyday yɛ pass aduane kɔma ɔmo. Eboo, aduane yɛ kyɛ koraa sɛ obi nnya bi, Obi nnya bi. yɛbɛba so, Yɛ pass yɛ aduane nkɔmɔ ɔmo lɛtrisiti biribi ahyɛ dɛn mu a ɔmo apakɛgyi yɛ ho ɛnyɛ new tin sɛ nana ado tumi aka kyerɛ yɛ sɛ free education is possible a ɛdɛ possibility of giving us light and water free is also possible this is not a new story sɛ Ghana education service this big institution ɔse free nkɔla nkɔ SS free na ɔde ama yɛ deɛ a ɛnɛ giving light and water as free is not a new tin is also possibility. Pakyɛ sɛ wote m'ase? Sɛ education no yɛ free deɛ a, ɛnneɛ nsuo no wobɛtumi de ama yɛn. Ɛna nsuo light no a yɛka ho asɛm no, ɛnyɛ sɛ free o. Yɛwɔ range ɛne rate ɛwɔ ho. Ebia wo a wotɔ fifty Ghana cedis no, yɛhwɛ wo nneɛma a woyi so deɛ ɛwɔ wo fifty Ghana cedi no, wodeɛ fa no free. Ɛna wo nso a wotɔ wei no, yɛbɛte so. Na mebisa sɛ wɔyɛ yɛn yi so prepaid no? Yɛn yi so prepaid no, ɛsa a na yɛakɔ akɔtɔ no, sɛ prepaid no sa, ɛnyɛ sika na wokɔ akɔtɔ. Sɛ wɔn increase no koraa de ma wo, woda hɔ wobɛwu na light si wo so. light na ɛbɛma corona no akɔ anaa? Ɛboa sɛ temafo no ntena fie but sewa mehu ne sɛ they should think they should come with another ɛyi something ɛbɛboa ma youth no ɛn ɛnyɛ sa sewa ɛnkyɛ korɔ no bɛdɔɔso ampa korɔ no bɛdɔɔso papapapapapa ɛne ɛwotwa mu ayɛ sɛ maame wo bag no fa brɛ fabra ne yɛnkɔ.
Because deɛ ɛboa ma youth no ɛna ɔman bɛ youth no nim ɛsɛ population of the youth no dɔɔso sɛ mmɛwafoɔ ne wei fam eti sɛ yɛtumi amoa na sɛ youth no anya baabi pa fa pempa bɛ fam na esi so aberante owie university wɔ bi establishment owie na corona na anwea adum ti ebi asɛe na ɔma ne light odi awuro ɔde light bɛtua ɛyi workers ne ka ana ɔkɔkyekye brɔg akɔtɔn tumi hu no sɛ ebi fa baabi ɛyɛ ɛde fa baabi nso ɛmoa. meda ase ɛɛ nana poku wada woro ma.
Aduane yi kyerɛ nakɔ fa asɛm aba yi. Nokorɛ.
Aduane yi, me huu yei na anka yɛse aduane yi ba a, ɛsɛ sɛ anka assembly na ɛkɔsi. Wei deɛ wo bɛhwɛ na yɛde ama wɔ bi a ɔbɛn aban no. Kyerɛ sɛ NPP foɔ na ɛwɔ soɔ. Me ara, me deɛ me tumi anom akyerɛ wo sɛ baabi a me teɛ yi, NPP ni women organiser ɔno na ɛnoa aduane no. Na me kae sɛ, eh, sɛdeɛ wo ka no, aduru berɛ a ɛwɔ sɛ yɛ ka nokorɛ.

Ɛyɛ nokorɛ. Na seesei yi, sɛ ɛyɛ right sɛ yɛkyɛ aduane no, yɛkyɛ ma sɛbe sɛbe mpere aduasa, NPP foɔ nko a, na yɛgya NDC foɔ. Ade nso aba, yadeɛ aba yi, ama ama NPP foɔ ama NDC foɔ o. Ɛna sɛbe so yɛ quarantine anaasɛ yɛde land eh, eh, lock down asawanhoa yi baa yei no, yɛanka sɛ NDC foɔ nhyɛ dɛm anaa NPP foɔ mpie. Yɛn nyinaa na yɛaka yɛahyɛ dɛm. Na ebia obi yɛ NDC ni wɔnkɔ mma, obi yɛ NPP ni wɔnkɔ mma. Na sɛ kɔba sɛ wokyɛ aduane na wokyɛ no amani mu saa no a, ɛbɛboa? Nana Poku. Yoo so a eh me da ase eh. Aduane na ɔmo kyɛ no me hu bibi sɛ ɔmo de yɛ politics ɔmo de yɛ politics ayɛ sɛ koko football bɔ no sɛ wo nua nim a sɛ yɛbɛ paase wo paa deɛ ɛneɛ wo nya wobɛ gyina hɔ saa ma ade akye ɛna ne papa mu kura sɛ aduane na ɔmo kyɛ no me nka ɛbɛyɛ yie a ɛnyɛ aduane ne kwa sɛ kɔmo kɔ hyɛ baabi na ɔmo noa ansa na ɔmo de abrɛ yɛ. Because wɔn bɔkɔ no dwene mu si ɛho sɛ sɛ sɛbi sɛbi kafa deɛ. So obi dɔ corona virus no bia yɛbɛ dɛ ni ehu. Saa.
Mo bɛ kakɔ hyɛ tokuro mu baabi sɛ ɔyɛ aduane na ɔde brɛ yɛn. Nti aduane a wɔn kyɛ no wɔn mihu sɛ wɔn de yɛ politics ɛna tu ɛno kora nyɛ ne kwan sono no. Ɛna sɛ mo sɛ konko baako a wosa de ma nipa no a sɛ ɔbɛyɛ rice hot o sɛ ɔbɛyɛ ne dei o sɛ ɔbɛyɛ ne dei o wɔn nfa ho. Nti mi de aduane a wɔn kyɛ de mihu sɛ ɛno no wɔn de yɛ politics. Yoo.
Gyata ba, aduane asɛm yi ara na megu so, ɛhia me paa, ɔtomfoɔ ba bi wɔ hɔ a, nnɛ no gye sɛ ɔbɔ hɔ kirikirikirikiri. Aduane kyɛ mu yɛ, sɛ mɛka no sɛ aka a, wɔse nhwehwɛ ani ho aduane kyekyɛ yi, wodwene ho sɛn? Aha so a, yɛ da se. Nsɛm deɛ di ka o, ɔma ne nsɛm o. Sɛ program yi ne din de asɛm. So a, ma menka kakra mfa aduane a woka ho asɛm. Mekae sɛ two thousand, way back two thousand and twelve, na mewɔ one of this political parties panin paa, a biribi ntumi mmɔ ne din, panin paa, kyerɛ sɛ he is less, ɔka sɛ ɔkɔ ɔban no hɔ a seesei a ɔbɛkɔ, na yɛduu hɔ no na wɔreyɛ campaign, na mada saa eh, powder soaps no, wɔtumi yɛ ara de eh, presidential candidate no ne photo ɛfam eh, yɛka no sɛn, mada no ho ma wohu package no ho, gas ne yɛde afa ho, yɛtumi kyɛ ara ma soa me se deɛ me a n'ani ni, ɛkaeɛ a na yɛato aba no awie mfa nyɛ hwee no, yɛbɛtumi akyɛ ama ɛɛ Tanzaniafoɔ nkwadaa bɛyɛ mpempem. Wate. Ayɛ waste. Ɛyɛ Ghana ha. Ɛyɛ Ghana ha. Yɛsɔre yɛsi sika ni ha. Yɛsi sika ni ha. Mmea me se.
Yoo. T-shirt ne posters na wɔn yɛ yɛ no. Mm. Wɔn yɛ ama radio sumo na sata radio sumo ni bi na ba na de ne photo abɔ ho. Abɔ ho. Me me gyi bi kɔ akɔkyɛ bi sukuufoɔ. Football ball na wɔn de posters abɔ ho. Me ka si asɛm so. Aduane yi a wɔse ɛkyɛ a wɔtumi kyɛ ama amanfoɔ nnya bi no, ɛyɛ politics. Ɛyɛ politics. So adɛn nti na ɛyɛ politics? First meka sɛ wo de yɛbɛyɛ campaign yi, wonni NDC koraa na sɛ woyɛ NPP ni a, deɛ ɔbɛyɛ campaign ɔtumi ɔpɛ sɛ ɔconvince you to the extent sɛ wobɛgye ne party nti ɔtumi ma wo party ne product sɛdeɛ ɛbɛyɛ a w'ani bɛgye. Nti sɛ if sɛ na ɔmo fa so yɛ campaign no saa na ɔmo kyɛ aduane yɛ a, nka minnye nni sɛ bɛanu obi bɛnya bi, obi nnyɛ bi. Me case no, me ne area Ahyiaman ntaa fa. Ebia mo de ba na minnim, manhu bi.
Ɛhɔ nso so, yɛde bi ahyɛ dan mu. Yɛde bi ahyɛ dan mu. A wɔn nso ka Ghana ho. Te ɛda na meka kyerɛ nkorɔfoɔ bi wɔ car mu sɛ, sɛ me papa, me nua ni, ɔno nso ne mma, na opportunity bi aba sɛ aduane yɛnni na yɛnkɔkyɛ a, ka ɛho sɛ, mennya no. na makɔkyɛɛ m'abontesefoɔ, na wɔn a wɔn na wɔsɛ bɛmɛma no tere. Nti ebinom aduane no bɛdu a, ɔdi kan hwɛ ne nnamfofoɔ, amanfoɔ, obi wɔ hɔ koraa meka ɔyɛ sikani deda, ɔwɔ ne biribi di deda, but asiane sɛ ade no bɛdi ne nkyɛn no, ɛwɔ sɛ ɔhwɛ brothers and sisters first, na afei ɔbɛkyɛ deɛ nam ano, ɔde bɛyɛ thirty, ɛtumi koraa si wɔ party koraa ase, ɔbɛkyɛ bɛyɛ thirty wɔ a ada kɔsie, na wafa twenty, nnipa fifty kɔkyɛ adeɛ ma mo, wo deɛ anyɛ koraa, breki percentage, wo deɛ fa forty kɔ na nsu ten, Wode tɛɛte esie de tuatua kɔ. Saa tɛɛte no a wode agu so no, ɔtɔ so a mokɔdi no ɛnnɛ adekye a, na wadi, ɛnnɛ adekye a, na wadi. Me kɛse no papa so deɛ nso biom. Ɛnyɛ Corona mpo sɛdeɛ ɛno na ɛyɛ issue a yɛka wɔ wiase nyinaa. Obi wɔ kaka twom, kaka mu ɛtwo a ne nsa yi aporɔ, ne nsa yi yɛde kɔhyɛ aduane mu a ɔkɔyɛ dede koraa no n'ani agye. Obi nso bɔ wa TB, tuberculosis, ɛbɔ ne bo. Yareɛ wɔ hɔ a ɛwɔ nsaa yareɛ. Mini wɔn na ɔne aduan ho. Kpuhum kpuhum. Ɛno nso saa ta nyɛ nipa baako na ɛbɛ ne ti kasa. Ɛna wei sisi na wei sisi. Oguhɔ ne fifire koraa ne nsam gum. Ne nsam no gum. Oh. Na yɛayɛ aduane wei saa na wode aba na wode brɛ wo se wayɛ awie na wapakegyi. Ɛnyɛ nipa nyinaa mpo na ɛkɔ kurom kɔtɔ abɔnten so aduane di. Dabi. Ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛpɛ apɔnten so aduane di. Sɛ wokɔ yɛn man mu, Akyem man mu, ɛne Asante man mu a, ɛne ɛyi other region a, obiara pɛ ne fie aduane. saa. Sen sɛ wobɛkɔka sɛ wokɔtotɔ aduane wɔ abɔnten so de ama no, na woanoa aduane no saa na wode agu mu sɛ wode aba. Mika deɛ, ɔde kyekyɛ nka ɔne obi yɛ ntɔkwa, na efie no ɔne wɔn ko ntɔkwa. Nnipa thirty na ɛwɔ fie hɔ, but ɛsiane sɛ ɔne obi yɛ aka wɔ hɔ nti no, wanhwɛ koraa ɔmfa fie no mu na ɔnkɔ supply. Mehu no sɛ aduane no, ɛneɛ nnuanwa nie, oil nie, wei kakra ni. Menim sɛ Ghana, wɔnim population of people wɔ ɔman mu and the population of people wɔto aba. Nti they should go and read the data, ɛyɛ nnipa sei, ahyɛ ama ha, Ai woyɛ nipa no dodoɔ a ɛwɔ ha. Na Shaman koraa deɛ wohwɛ wonim biribi? Sɛ Ghana ha koraa anaasɛ ebia Nkran ha yɛyɛ map a saa ma yɛyi firi mu koraa ɛnyɛ yie. Ɛna asɛ ɔbrɛ no so aduane yi bi ama hɔ. Ama hɔ, mɛho bi.
Nti monim sɛ ebia nipa hundred na ɛwɔ ha, mo totɔ ɛmo no ɛɛ nipa hundred na ɛdekɔ mom everything biribiaa yɛ data. Hwɛ yɛ ma yɛ papa nom asɔfoɔ ɛne mpaninfoɔ a ɛkɔyɛ adɔeɛ no, ɛyɛ ɛmo a yɛnoa ɛɛ Yɛn Papa Otumfoɔ kɔyɛ adɔeɛ no, ɛyɛ mmoa, ɛyɛ nea w'ankasa gye sɛ na ɔpɛ, sɛ ebia na wopɛ no rice water, ebia na wompɛ jollof, wopɛ the plain rice. John Mahama deɛ wanoa.
Wanoa. It is ɛbɛyɛ papa na ɛbɛyɛ a, ɛmfa nkɔsi organiser ne youth ayi so, ɛwɔm sɛ through there ɛbɛtumi aboa, but kanhunu sɛ ɔbɛhwɛ n'asefoɔ ansa na wakɔ, meanwhile ebia na n'asefoɔ kɔ, mo ho atɔ wɔm, it ɛwɔ sɛ yɛba, okay, yɛn yɛn duru Asama ha, Asama Municipal Assembly, yɛde yɛn ani nyinaa kɔgu hɔ, Asama, nnipa ɛwɔ ha yɛ two thousand. Yɛde aduan no reɛmfa sɛ biribi nti yɛnkɔ so, two thousand one hundred ɛde aba. Nti it is believed sɛ by the close of the day no Ashamanfoɔ nipa two thousand bɛnya bi na wɔde aba abɛhyɛ. Ɛdeɛ ne sɛ ok, obi wɔ hɔ koraa a ɔnnim ɔte kurom, ɔnnim sɛ Maame ɔyɛ woman organiser, ɔnnim NPP woman organiser no, wakɔ akɔgye bi. Ɛna ɔno nso na ɔkɔ, nkurɔfoɔ sɛ ɔntumi nnante nkɔ akyire, nti ko, dodoɔ no ara ɛbɛn no na abra bɛgye bi. Wobɛte sɛ yɛrekyɛ deɛ ɔbɛkɔ aba no, na asa. Nti nka media pɛ sɛ sɛ mose yɛ a mokɔ out sei no, mose nka sɛ yɛfa mo bi. na nka yɛfa mo so de aduane no bi ma mo because mo no mo nyɛ politics wo ni NPP wo ni NDC wo ni CPP wo yɛ neutral you are helping the nation to build a better or the good aid wɔ Ghana no nti mo bi sɛ presenters no bi sɛ oh gye na nka wo nso ɛna screen camera yi sisi yɛ so ɛna yɛ nam na yɛ de ma sɛnea ɛbɛyɛ a nhwehwɛ ni mu yɛ den ɛni hɔ bɛyɛ de kɔ ma party payments deɛ a ɛntwa yie. Yoo
mɛsrɛ na masan atwa me ho na magye nkrato aba me ba a na kyerɛ sɛ yɛn nkɔmɔtwetwe no yɛde reba abɛba awieɛ. Mesrɛ, ebia afei na ade wɔ afidie no ato a ɛyɛ AKTV, Agya Kofabae Television Station no. Dwumadie yi, ato ne din sɛ Asɛm. Ɛyɛ Kwasiada yi ne Kwasiada biara oburoni sɛ five to six PM na Awukuada nso so ɛbere korɔ no ara yɛasan asiw so. Mesrɛ, yɛhia aboafoɔ, sponsors mmra, mesɔ yɛasene.

Ɔman Ghana, mema mo akye, mema mo aha, mema mo adwo. Ɛmoa mo adeɛ nyinaa Apostle Doctor Matthew Antwi a dodo no ase Agya Kofabae. Mekyea mo, mekyea mo soronko ne ɔman mpanyimfoɔ nyina ara. Mede nkyea a mu ɔden ma mo, Ɔmampanyini Nana Akufo-Addo. Onyame nhyira wo, wo ne wo mpanyimfoɔ nyina ara, adwene pa a moanya ma ɔman Ghana ne nhyɛɛ pa a mode ato fam ama ɔman Ghana. Yɛate ɔman bebree nka sɛ yareɛ yi Efitsi yarba mienu adɛnkye enu naawɔtwe no na yenntimi koraa. Ɔman Ghana deɛ, ɛbaa mienu baa miensia no, afei nea sa ate sɛ baako bɛka ho. Onyame onhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse na monkɔ so fa nhyɛ pa ngu fam na ɔman no nso no yɛayɛ aso yebetie mo. Nana Akufo Addo, Nyame nhyira wo. Ɔman Ghana, seesei Nea to yɛn no, ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ ahwɛyie wɔ nneɛma bebree ho, ɛfiri sɛ nea aba no, ɛmfiri baabi na ɛbaeɛ, ɛyɛ wiase nyinaa. Wiase nyinaa na saa ade no ato yɛn. Enti metu obiara fo sɛ, nhyehyɛeɛ a World Health Organization ahyɛ no, obiara bɛdi so. Wobɛnya aboterɛ ahohoro wo nsa. Mpere wo ho nhohoro wo nsa. Horo wo nsa. Woankyɛ koraa no, ɛɛ, 40 to 60 seconds deɛ, gyina nsuo no ho, bu gu nsa ho, hohoro nsa. Afei, fa nea ɛse fa fa nsa ho no yɛ ma ɛnyɛ fɛ, ɛnyɛ kama. Na hwɛ wo ho so yie. Hwɛ wo ho so yie. Efisɛ nea ato yɛn no, ɛnkyɛ ebetwam. Nsɛm nyinaa te sɛ wiase nyinaa ahyɛaseɛ reba fam, ahyɛaseɛ reba fam. Nea ɛba fam no, ɛrensan nsɔre bio. Baa na ɛbɛba, baa na ɛbɛba. Efisɛ ɔman Ghana deɛ, Onyame ahyira yɛ dada. Yɛn nea nhwɛ ho so yie. Onyame ɔhyira yɛ dada. Na hwɛ nea nhwɛ ho so yie. Nti mesrɛ mo, deɛ ato yɛn no, yɛnhwɛ na yɛnni nhyeɛ no nyina ara so, titiriw dwam mmaa no, dwam mmaa no, dwam mmaa no, yɛnhwɛ ho yie, na wei ɛyɛ berɛ ketewaa bi, ɛbɛtwam, ɛyɛ berɛ ketewaa bi, sɛnea esi huru so ma ayamhyehyeɛ ma mo ma mo yam nhyehye mo na Onyame woi afa Onyame woi afa nti mo ma mo yam nhyehye mo na berɛ ketewa bi adɛn monte anaasɛ monim sɛ bebree abɛtwa mu yareɛ bebree aba ɛtwa mu Ebola bae, ɛyɛ hu hu hu, ɛnso atwam. Ɛno mpo na moante din bio. Saa na wei nso no ɛbɛtwam. Na mehyɛ mo nkuran sɛ, yɛn nso yɛnya me mu yie. Nkramofoɔ, Kramofoɔ kura mu, akristofoɔ kura mu. Yɛn nyinaa yɛ bɔ mpaeɛ. Nti sɛtie biara Onyankopɔn no ɔbɛtie yɛn. Na wɔtiee koraa dada. Nti mesrɛ mo, yɛnya abotɔyɛ mu na yɛnhwɛ yɛn Nyankopɔn anim na nea aba nyinaa no bɛtwam. Bɛtwam. Yɛnhwɛ yɛn mpaninfoɔ no nso, Ɛnhyɛɛ pɔw mu de gu fam. Nana Akuffo Addo, Nyame nhyira wo, wo ne wo mpanyimfoɔ nyinaa. Moayɛ adeɛ dodo. Moayɛ adeɛ dodo. Nneɛma a mode agu kwan mu nyinaa yɛ nneɛma pa a aboa ama ɔman Ghana. Yɛahu sɛ yɛwɔ ɔmampanyin pa a ɔdwene yɛn ho. Onyame nhyira wo, Nana Akuffo Addo. Nyame nhyira wo, Ɔmampanyini Akuffo Addo. Nyame nhyira wo, wo ne wo mpanyimfoɔ nyinaa. Sɛnea ɛrekɔ so yi, Nneɛma pa a mode agu kwan mu ama Ghana mma yɛredi yie. Daa ne daa yɛbɛbɔ mu dini. Nana woayɛ adeɛ. Nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo. Nnwuma pa a woreyɛ no, na menim sɛ Onyame bɛhyira wo na wahyira wo dada. Nana, ɛde Onyame gya wo. Nyame nka ho. Ɔnhyira wo. Wɔnhyira wo, wo ne wo mpanyimfoɔ nyinaa, dwuma pa a moadie no, monkɔ so. Na Ghanafoɔ nso mesrɛ mo, mesrɛ mo, mommfa ehu mmpere mo ho. Nhyehyɛɛ a moahehyɛ no, monni so pɛpɛɛpɛ. Me nuanom asɔfoɔ, nhyehyɛɛ a aban no ahehyɛ no, Yɛmmɔ mmɔden ara sɛ yebedi so. Yɛmmɔ mmɔden ara sɛ yebedi so. Ɛnna he? Ɛnna he? Wohyɛ wo dɛn bɔ mpae a, ɛnyɛ hwee. Yɛmmɔ mmɔden na yenni so, na mmom mma yɛntra ase kwa. Yɛmmɔ mpaeɛ, na mpaebɔ sesa biribiara. Mpaeɛ sesa biribiara. Yɛnhwɛ adeɛ bi. Ebola bae, atwam. Saa na wei nso no, ebetwa mu. Afei ɔman Ghana nnu fountain mma. Seesei ɛwɔ mu sɛ saa deɛ aba ɛbɔ hu deɛ nanso no yɛnnyɛ asɔre yɛnnyɛ asɔre na daa mɛtena ase mɛtena ase da biara nnipa mmienu mmiɛnsa a mo ho kyerɛ mo biribi ho mommra counseling counseling deɛ obi a ɔka sɛ ɔba biara no ɔba abɛto me Yɛremma nnipa mmɛkyerɛ so wɔ yɛn ho, na mmom nnipa baako anaa mmienu anaa mmiɛnsa a mo ho akyerɛ mo biribi ho, ɔhaw bi ho, amanneɛ bi mu no, mobɔ abɛto me. Apostle Doctor Matthew Wantwi, Agya Kɔfa Bae. Seesei m'aporɔbɔ a mebɔ nyinaa no, magyae. Magyae aporɔbɔ no nyinaa, ɛfiri sɛ Bible se ɛwɔ sɛ yɛtie mma mpanyini. Moayɛ mua ma mpanyin animtiaa nti, magyae m'aprɔbo nyinaa. Na mmom sɛ ebia biribi kyere wo so, amanneɛ bi, ɔhaw bi, ateetee bi reha wo a, bra Ashaiman, Science City, New Fountain

Yoo m'asɔfoɔ me san ma mo akɔ aba biom ɛnɛ deɛ nkɔmɔ no ayɛ dɛ na deɛ mo so manya bi kora nka ɛɛ papa bi na ɛka wɔse mind the engine nya body na wohwɛ nketenkete yi a deɛ ɛdeda mu no nyame na mɛka akyerɛ wo ɛsoso paa Nyame de wɔn yɛ adwuma. Yoe Nana Poku, mese ama mo akɔ aba biom. Na sɛdeɛ ɛteɛ no, ɛkwan bi awaresɛ deɛn aboboa no na ɛkɔ wie. Odwumayɛni nso yɛ adwuma wɔ pon nti no, saa bere no mɛma watu fo. Watu fo kakra afa seesei deɛ na mmu yi ho. Na wowie a, w'asɔre no anaasɛ bi a Bible sukuu anaa dwumadie a ɛkura wo no, woama yɛahunu. Wowie a, nokorɛ no amu nso so, woakyea w'adɔfoɔ a wopɛ sɛ wokyerɛ wɔn ade. Yoo Sua medase eh sɛ mɛtu fo deɛ a deɛ mɛka ne sɛ ɔman mu no nyinaa yɛnyini sɛ Nyame wɔ hɔ ɛna ɔko no a yɛko sɛ Corona virus ɛbɛfiri yɛ so no ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ sɛ Nyame nni mu a ɛnyɛ yie sɛ Nyame nni mu a ɛnyɛ yie ɛnti deɛ ɛyɛ biara no ma yɛnyi Nyame nsi nkyɛn sɛ ɛyɛ adurom sɛ ɛyɛ deɛ bɛn yɛnhu sɛ Nyame nni mu a ɛnyɛ yie Enti deɛ mɛka ne sɛ, deɛ ɛtɔ so mmienu nso, abibiduro a yɛn ankasa yɛwɔ a yɛde sa yareɛ ne adenadeɛ no nso, yɛmma kwan na yɛmfa nyɛ adwuma. Ɔman no, yɛmma kwan anaa ɔmanpanin nnye ntom na sɛ obi ba abɔnten bɛka sɛ wannya aduro a ɛbɛtumi asa yareɛ no a, yɛnnye ntom na yɛno nso yɛmfa nyɛ adwuma. Mɛpɛ sɛ wobɛkyea w'adɔfo. Oh, okay.

Yɛn bo atu fo na wo nso woakyea w'adɔfo. Meda ase sɛ wa ah meda Nyame ase ma opportunity ɔde ama yɛn Nyame nhyira ne nwuma pa a ɔyɛ ne AKTV ne wo studios camera man ne ɔmɔ mɔɛ na Nyame nhyira ɔmo afei nso baabi a ɛwɔ nso ɔmɔ ɔmo bɛhwɛ bi a Nyame nhyira ɔmo atiefo Nyame nhyira ɔmo Afutuo kakra a mɛka ɛne sɛ we are still talking about corona virus since it is in the issue ɛwɔ system da ne yɛbɛka ho asɛm mesrɛ wo a bɔ mmɔden a na Precaution a wɔde aba sɛ hohoro nsa no yɛ no regular sɛnea yɛka no no. Fa mask no bi, wunya bi a hyɛ sɛnea ɛwɔ sɛ wokɔ no especially worepue a. Afei hand sanitizer no nso kɔ mɔ wɔn yɛ na use social distance no nso yɛ. Mfuturo kakra a mɛsa de ama yɛn nua no mu bi, yɛyɛ asɔfoɔ paa na yɛbɛtena, yɛngu obi adwuma nsɛ obi, mesrɛ mo. Bibiduro koraa na ɛbaeɛ a wɔma ma yɛn kwan amfa anyɛ adwuma no, mepatwɔ hwɛ yie. Hom nkɔfa ɔyɛ wia mede kuro na ɔyɛ na mesɛɛ Nyame dwuma. Kɔ Corona yi bae moama Nyame dwuma no akɔfa na mo nso a mo a monim ho a wohwɛ no wotumi sɛ wo adwuma a Nyame mfrɛ wo na wafrɛ wo ho wobubu adwen gu agu hɔ sɛ Corona hell mepatwɔ mesrɛ wo mfa ngu Nyame adwuma ase deɛ onipa bu no asase no so no ɛno ara na ɔbɛbu ho akonta daakye mesrɛ wo nyɛ wo ho menim menim na nkɔfa ɔyɛ n'ani mmerɛ wo sɛ wonni hɔ a sɛ yɛ maame se wabɛtena sɛ ɔnni obi nhwɛ no Yɛdɔ wo paa yie. Ɛnyɛ Corona nko, adeɛ bi a wohwɛ a ɛmmoa wo abrabɔ no, me mato me din wɔ kasa bi wɔ m'asɔre sɛ, Ɔyɔnko a ɔmmoa wo no, twe wo ho na fa firi ne ho. Adeɛ a woyɛ a ɛmmoa wo, twe wo ho firi ne ho na tena ase ma Kristo. Di nokorɛ ma Awurade. Nnipa nyinaa aka no sɛ Awurade dɔ wo a, woyɛ the champion. Afei mekyia m'abusuafoɔ. Ɛne me ara me maame a ɔte set so. Afei mekyia me papa, Bishop, Doctor, the Ambassador to Ghana, UN, Bishop Sam Owusu. ɛne Precious ne m'abusuafoɔ ne Captain mma nyinaa Nyame onhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse Monte no nkyerɛ mu Stay tune na hwɛ me maame every Sunday bia sɛ na ɔka kyerɛ wo no Wohyia no ɛyɛ powerful Maame no wo ne tia ɛdɛ the whole Ghana Presenter baako pɛ Nyame nhyira wo sɛ wama yɛ saa opportunity no Yɛda wo ase Yɛda wo ase. Yoo yɛda obi biaa ase ɛnɛ deɛ baabi a yɛdi dwuma yi. ɛyɛ me ara me wɔfa Adwemma wɔne ne yere Afiabo Afa Afiabo Atema Afiafi bi ne Sebreni bɛrima bɛkyɛ wade a ne fi ne yere pɛ kyerɛkyɛfoɔ Nyame nhyira mo yɛda mo ase papaapa Adwemmafoɔ deɛ yɛn abusua mu deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnɛ me nsa ato Asilahyibi Ɛyɛ Community Sixteen, Papa Agyeman nsoso ne ne yere Maame Agyeman, mekyerɛ Pentecostefoɔ Maame Agyeman ne Papa Agyeman, Ɔsɛɛkofoɔ, wo ne w'abusua nyinaa mekyea mo papapapa, meda mo ase. Afei nsoso no, mekyea me papa, ɛyɛ Agya Kɔfabaae, wɔne ne yere Mama Lydia, ah, Maame, sweet mother, yɛanhyia wo a anka yɛbɛyɛ dɛn. Mekyea no na gye mekyia ɛɛ madɔfoɔ nyinaa pentikɔsfoɔ mekyea mo na mesan aba na gya kɔlense my davidi kyampo kyerɛ sɛ mekyea mo nyinaa me nananom mmienu ɛyɛ kwadwo ɛne ɔhemaa mekyea mo papaapa na afei nso so bio me ara me ba ɛyɛ maame na mekɔ akɔ akɔsi kentampɔ ee ante yɛ asante. Anakye Kwadwo Kapentawae, Mekyea wo, mekyea obi biara, m'ahwɛfoɔ, me werɛ mfi mo, mesrɛ mo nso mma mo werɛ mfi me, monhwɛ, wokɔ Facebook nso so a, wobɛhu sɛ dwumadie no da hɔ. Yɛhia aboafoɔ, mo ara bɛsɔ mo so asene, mo mpo nneɛma baako paa ka ho, sɛ mogyae nom mu a, ɛkyerɛ sɛ ɛnkɔ yie. Dasɛ nnɛ ɛyɛ Kwasiada, na me yɛbɛsɔre so, na deɛ meka ne sɛ, hohoro wo nsa, kata wo hwene, Sanitize wo nsa no, ɛpa mo akyɛw. Yɛn nyinaa gye nto mu sɛ bibiduro no bɛyɛ adwuma no deɛ mo adawuruma, deɛ Nana de aba no, mo mmie no so. Na ɔkɔmfo bɔne sɛ kurom a, ɔno nso te mu bi nti, yɛn nyinaa yɛreboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yadeɛ yi aseɛ bɛtu. Hwɛ me, na sɛ me ne wo pia na nnonom kɔbɔ nnɔnsia wɔ bere korɔ no a, Bible says, mɛda mo ase.